Selamat malam begulai ngaku ini maning.

Tu ini datai baru mai ke kitai buah rambai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ambi bela ampit nyepi mimit enda masai ke nadai. Baka selama Ini bisi mai tiga bengkah jerita ari bala uchauk ti dipedua kita ba messenger ayu e uchauk. Jerita ti keterubah kitai baka ke lemai tu uchauk datai ari siku uchauk ti asal ari menua Labang Bintulu. Meri besai terima kasih ngagai iya ti udah bedua cherita ngagai kitai ngambi ke bisi dilansa kitai ba ruai baka kelemai tau ujau. Baka selama mega, turai bala ujau udah diserurek ayu sebedau dikerendut sereta ditambai kini pansut ke ruai kitai bebuai ke leka jaku Inyau lalu nyilih ngena leka jaku Iban adap ke menua ulu nyadi ini ngena nama Jingat nyadika nama Karong Ujau tau. Suba, jerita tu nyadi ba urung iya kandang taun dua ribu lima. Jingat agi nyiwa bebatu lima, Bintulu. Jingat mega gawa enda jauh ari rumah, bejalai kaki aja tudah tuai ari rumah ngagai endur gawa. Ngenangka jerita ti nyelai malam nya kenu ku Jingat uchu. Baru deka nurun nginti ba ai sebiu tudah tuai Jingat. Enda mukai-mukai, bisi orang ari Rumah Panjai Labang betelepaun madahka sida serumah bisi rabat. Nyau berumban jinggat ku kita uchok, enda bebai gari semua. Orang ti nadai nya ayo jinggat empu sidin ngena mutor kenu ku bala jinggat uchok. Bangkai ayo jinggat deka dibai ngagai sepital Nyabau dulu. Ari siti baru bala mai pulai ke Rumah Panjai. Beruman meh Jingat mulai kediri iya ga jam maya nya nyau pukul semilan malam. Nadai ga tudah Jingat tu berasai geli apo semua ucau. Engka bai ati ke saha kini ni pia ke tudah tuai ucau. Enda laju Jingat mai muto malam nya laban jalai suba naka penyai. Empai banga lama meh tudah tuai mansa batu lima belas. Dia Jingat ngasai. Muto iya nyau berat udu. Jingat sigi nemu bisi utai enggau iya laban plat muto satu dua lima zek jingat nya baru udah ditukar jingat ujo. Nyeling jingat ari cheremin muto nadai ga meda utai. Anang achau aku dek, aku tu benung bisi penusah bala bisi rabat. Pia ku jingat ujo. Enda lama udah nya. Baka selama mega mutu jinggat enda berasai berat agi. Datai ba senentang jalai manah laju agi ga jinggat mai mutu. Enda mukai-mukai benung ngujah siti tiku. Dia jinggat nyau tegepang ku kita uchu. Nemu kita uchu nama utai daripada jinggat. Ta utai benung ngerayap setengah tubuh, nadai pala nadai kaki nadai baju meraka jalai. Ta antu rana-rana meraka jalai alun ko kita ucau. Mua betunga mua meh tudah jinggat enggau antu nya ko kita laban utai nya tadi ta ngetu benung jalai. Muto enda alah kuing ke jinggat agi lalu ngelantak antu nya tadi. Peda jingat utai nya butang. Jingat sidin lalu luput. Maya ke ngeleda, tudah tuai sigi udah ba sepital nyabau. Nadai apa nama tudah jingat, nadai bakal, nadai patih apa semua semina jingat ditan urang semalam aja. Pagi hari. Tudah Jinggat lalu betemu enggau bala ngelawa bilik bangkai laban niang aya Jinggat ti udah nadai ketegal sidin ngena muto deka pansut pagi nya mega. Maya ke muka kambut ti endur orang engkah ke bangkai niang aya iya, meda Jinggat pendiau aya iya. Tuchum Tuchum, baka utai ti meraka jalai peda Jinggat demalam ti ngasuh iya sidin. Jingat pen luput baru dalam bilik bangkai nya ko kita ucau. Nama deh? Nyau laun metu deh jingat pansut ari sepital ketegal ti luput baru ba bilik bangkai. Ngalih kelemai baru jingat dikemenal ke pansut.

Nya iya ayan nya ngenda lapa deh Ucho. Nya nyau dua kali luput pia ku tudah tuai Ucho mutap ke diri empu. Nya aja meh jerita ti dipedua Ucho Jingat. Ila iya nusi jerita sida ti ke bukai. Ini minah ngagai jerita kitai ti kedua. Jerita tu datai ari jana nyadika nama karung aya tu. Kenu ku tudah tuai. Jerita tu nyadi kena ke taun dua ribu lima kelia. Lebuh iya gawa nyadi jaga ba salah sebuah sepital besai ba menua kitai Sarawak. Aya ja no minta ini ngelalaika nama enggau endur sepital tu cu laban bebasa ke sida ti gawa enggau sida ti berubat ba sepital nya. Sepital endur jana gawa sigi endang iya ngat. Mayuh sida ti gawa tauka sida ti berubat dia nusi pia ko aya Janau uco. Kira urung iya jam dua malam pia. Janau nurun nyain jam seraya ti mantau baka selama. Bisi siko bakih Janau ti benama Ujiah. enggau jana gawa malam nya. Seduai ti mantau bebagi endua ngicha ke jampat agi tembu pia ku nya Ucho. Iya meh jana datai ba bilik bangkai. Dia iya asai ke bisi ninga orang bejalai ngena tungkat. Ari belakang iya jana pen malik. Dia iya meda siku ini tuai Cina bebaju chungsam bechura burak. Lalu buak ini tuai nya buban sereta bungkuk ini tuai nya dipeda jana. Ini tuai nya dipeda jana bejalai nuju bilik bangkai. Lebuh ini tuai nya nyau semak enggau jana, dia jana nyium bau but, bau angat. Tang jana enda kiruh endar. Meda ini tuai nya nyau semak enggau iya, jana lalu nanya ini tuai nya. Kini di ibo. Pio ku jano ucau. Ini tuai nya tadai nah nyaut. Semina bejalai belubah nuju bilik bangkai. Meda baka nya. Jano lalu nanya baru. Sapa giga di ibo. Pio ku jano ucau. Ke sekali tu ini tuai nya ngetu bejalai. Serta malik ngagai jano belubah-lubah. Lebuh ini tuai nya malik, utai peda jana pen lalu petang jana luput. Ngeleda jana ari luput, dia jana nemu diri ba wat. Bakih iya Ujih benung tinduk ba bangku sepiak kati iya. Jana lalu ngerak Ujih. Nyepi diri digerak orang Ujih pen ensu gaung kat. Iya nama nya Unggal. Pia aku, Jia ucok nanya tudah jana. Jana, enda munyi semina tuchu am aja. Unggal, Nama ari bisi meda utai? Pia aku, Jia ga nanya tudah jana. Pemuas Ujia nanya baru meh tudah jana nusui nama utai dipeda iya dek malam nya. Emm, patut meh aku ngantik deh ba langkau jaga ngelama nya lalu bedau pulai. Meda deh lama lalu enda pulai aku lalu ngiga deh nemu deh luput enda jauh ari pintu bilik bangkai. Pia ku Ujiah ucau. Unggal enti deh agi meda ini tuai nya bekedayau sebelah bilik bangkai. Anang kiruh ke iya deh. Ini tuai nya sigi suah ngayan kediri dia. Kenu ku cherita sida ke lama udah gawa ditu, ini tuai nya enda ngachau semina ngayan kediri aja. Ini tuai nya suba kenu ku cherita parai lantak kerita lebuh iya layang nuju kerita anak iya maya pulai nyambut taun baru China ba rumah bala iya. Nyadi rumah sida enda jauh ari sepital kita tu. Bisi orang madah, rumah sida udah dijual laban nenek tuai nya suah ngayan kediri. Bisi madah bedau enda nemu pengamat jerita nya unggal aku semina nampung jerita orang aja. Pia ku Ujah uchu nusi ke jana. Ninga utai tusi Ujah nya jana enda munyi aja. Bisi tiga hari tudah Ujah tabin chelap angat. Udah ti dikedua nentu sebayan nya ko kita ucau. Nemu kita ucau, nama kebuah jana luput udah ini tuai nya malik? Jana meda mua ini tuai nya abis diempa ulat. Mata ini tuai nya muak ke kiba, nyau kita kitang. Mua ini tuai nya nalai temu gamal, merening jana pia ko jana ucau. Ni, nya nah ko jerita kitai ke dua uco. Kitai mindah ngagai jerita kitai ti ke penudi baka ke lemai tu uco. Jerita ti ke penudi tu dipedua siku uco ba messenger page Ayul. Baka selama, turai bala uco udah diserurik Ayul bebuai ke leka jaku Inyau enggau Sepia Tina Keman lalu disilih Ayul ngena laka jaku Iban adap ke menua ulu. Ini ngena nama Julia nyadika nama Karung Uchauk tu. Tu meh keterubah iya, Julia enggau orang nusi jerita ba ruai kitai ditu Uchauk. Ngelama tu, semina kumin aja pia ko tudah tuai. Julia sigi ari mit suah Lansik mata lansik pending. Tang meh nyau majak tuai tu. Majak lubang agi ga enda baka suba pia ku tudah tuai uchu. Jerita tu nyadi ba Julia empu empai bangat lama tu tadi. Bisi rabat sida serumah ditu maya nya. Sepengudah ti diintu tiga malam, Niang mega udah dianjung ke pendam pagi siti. Nadai ga Julia berasai takut tang meh malam nya tembu tu reman Julia ucau. Julia bemimpi maya ti tinduk ba rumah kuarter sida kelia lebuh apai iya agi ngajar maya nya. Ba kenyap Julia nya, Julia kediri aja tinduk tunga ke bilik besai ba benung bilik. Dia deh Julia bisi meda nembiak laki siku te bejalai ngelingi tilam iya ti tino ba. Kenu ku Julia uco, Julia diau ba rumah Therese nya ari iya agi mit suba nyentuk ke iya besai diatu. Dalam mimpi Julia nya, Julia nemu, anembiak laki ti deka ngachau iya nya ukai mensia. Taja pun gamal anembiak nya baka pendiau mensia, enda nyelai pendiau. Nadai baka gamal orang kelia, tang baka pendiau nembiak kemaya hari diatu mega. Gamal manah, buak disugu likun, garik beresi ngena baju enggau tanjut panjai. Umur anembiak nya urung iya sepuluh tauka Dua belas taun pia meh. Tang ati Julia nemu nembiak nya sigi antu sereta jai. Nembiak nya tadi dipeda Julia belanda-landa sereta ngelingi peninduk Julia sereta ngemelik ke Julia. Julia nemu diri empu bemimpi. Nya Julia bendar ka nyerah uah ngambi bisi orang ninga ngerak iya. Julia takut nangika nembiak nya tak munuh iya pia ku tudah tuai Ucok. Nyerauh meh Julia Ucok. Asai sepe jula bisi tiga kali iya nyerauh. Udah nya Julia pen lalu tudah ni digerak anak iya ti beumur enam taun. Mami, mami, mami, pia ku anak Julia nya Ucok seraya mampur mulut Julia. Berasai lantang Julia ucuk laban ti udah tedani. Engka ingau ga tudah Julia nyerawah di dinga anak iya. Nya anak iya nyau tedani lalu ngerak Julia. Iya ga ka seduai menyanak aja tinduk bebaruh rambau maya nya. Ini aki enggau anak Julia ti. Dua iko udah agi tinduk ba pangking ringkai atas. Nyau laju meh seput tudah Julia ucuk laban ti kesara ti bai reman. Julia berasai gelik, bulu pegu mega nyeregu. Lama udah Julia enda reman baka nya. Pelik-pelik leka mata tudah tuai Julia laban ti agi kesara ti. Lebuh ti nguji ka ninduk kediri baru, enda mukai-mukai. Pending Julia tedingaka munyi orang nebah lagu apas-apas. Munyi lagu nya enda tentu nyengala endar laban malam nya chukup sunyi Julia enggai berunding ke utai nyelai, ku tudah Tuhai Ucho. Udah ga bisi munyi teritik ujan mimit-mimit ninggang atap. Pending ke Julia mamai munyi bas nya. Nya lai ga munyi bas nya ujau, ukai munyi teritik ujan. Munyi nya setup-setup baka lagu ba sebelah pub pia ku tudah tuai. Peda Julia jam tali paun nya manggai pukul 2.38 dini hari. Sapa bagi masang lagu maya tu? Iya ga urang benung ulit pia ku anak ati Julia ujau. Ada belabuh anak nyamai ati Julia. Tak rami nal munyi orang nya didinga iya. Tak pagi tadi sida serumah baru udah nganjung ngantu ke pendam. Enda patut sekali sida setak nyin nyau chapuh berami. Iya ga Julia baru udah remban. Nya terubah Julia ngasai dikeduan utai nyau enda ingat leka sampi kenu tudah tuai uchu baik ati. Tudah Julio majak kesal sereta takut. Di sada ku Julio leka semayang inai Maria ber, betanduk datai ke Julia nyau ngantuk diri. Taja leka mata majak ngantuk, tang dalam ati agi nyada ke leka semayang. Munyi lagu tadi pun nadai didinga agi. Nama munyi nya kini ucau uji kumin bebaruh dia kita au. Munyi ti dinga menyadi kitai nya sigi bala sebayan benung chapuh ngamat penatai orang baru tama menua sida. Pia ko menyadi kitai ayo uchau. Nya meh naka cherita kitai baka kelemai tu uchau ngarap ke bala uchau rindang meh ninga ini kuchah-kuchah nusi ke bala uchau ensera. Au, agi empai gerai ini tu uchau dinga kita nyawa tu agi penat.